Niġu issa għall-kompetittività u setturi relatati magħha. Sur President, it-tkabbir ekonomiku b'saħħtu li qed nesperjenzaw huwa riżultat ta' politika serja u pjan ċar li għandu l-Gvern. Għaldaqstant, Hija l-intenzjoni ta' dal-Gvern li nkomplu ndaħħlu miżuri oħrajn biex inkomplu niġġeneraw l-ekonomija li toħloq aktar ġid u kwalità ta' ħajja aħjar. Sur President, aħna kontra l-abbuż mis-sistema tat-taxxa u għaldaqstant se ngħiduha bla tlaqliq ta' xejn li kontra dak li ġieli ngħidu li aħna la ħloqna u lanqas beħsiebna noħolqu opportunitajiet li jgħinu fl-iskansar ta' taxxa tal-kumpanija jew ta' individwi barranin li jistgħu jiġu jgħixu Malta taħt skema jew oħra, qed nirreferi għat-tax avoidance tal-kumpaniji. Aħna favur l-investiment li jirrendi u l-interpriża serja u għaldaqstant Mhux beħsiebna nittolleraw lil ħadd li juża lil pajjiżna jew il-qafas regolatorju tagħna għal gwadann mhux mistħoqq mill-iskansar tat-taxxa. Sur President, il-Gvern Malti qiegħed ikompli bl-impenn u l-ġlieda tiegħu kontra t-tax avoidance Dan qiegħed jagħmlu bi strateġija mibnija fuq tliet pilastri ewlenin, l-ewwel, billi nikkooperaw ma' pajjiżi oħra li bħalna huma kommessi kontra l-abbuż mis-sistema tat-taxxa, it-tieni, billi nkomplu nsaħħu l-qafas regolatorju u nissudaw l-amministrazzjoni tat-taxxa tagħna sabiex dak li hu dovut f'taxxa jinġabar kollu b'mod effiċjenti u fil-ħin. It-tielet, billi nżidu t-trasparenza fis-sistema tat-taxxa tagħna u l-kontabilità sabiex innaqqsu l-opportunità li t-taxxa tiġi skansata minn dawk li għandhom id-dover li jħallsuha. Għal dan il-għan, pajjiżna kien minn tal-ewwel li ssieħeb fil-programm tal-OECD imsejjaħ beps għal Base Erosion Profit Shifting, li għandu l-għan li jiġġieled b'mod attiv u effettiv kull abbuż mis-sistema ta' taxxa. Ukoll, pajjiżna adotta l-ewwel direttiva tal-Unjoni Ewropea kontra t-tax avoidance, l-ATAD 1, Anti-Tax Avoidance Directive 1, u kien strumentali sabiex, waqt il-Presidenza tiegħu tal-Kunsill Ewropew, ġew innegozjati u maqbula t-tieni direttiva għal dan il-għan, l-ATAD 2. Qbilna ma' u se ndaħħlu d-Direttiva dwar l-għoti ta' tagħrif mandatorju filwaqt li għaddejna għaddejja l-ħidma neċessarja sabiex nimplimentaw l-EU Dispute Resolution Mechanism. Dawn il-miżuri, ma' oħrajn li nieħdu b'mod regolari ma' kull baġit, kollha qegħdin jgħinu sabiex inkomplu nsaħħu u ntejbu l-qafas regolatorju tagħna għal-livell ta' dak msjuba f'pajjiżi oħra. Aktar tagħrif qed jiġi mogħti f'Tabella 6.1. Strateġija kontra l-ħasil tal-flus. Wara li matul din is-sena ġew finalizzati r-riżultati ta' evalwazzjoni magħrufa, bħala National Risk Assessment. Sur President. Hekk jogħġobkom. Jidher ma jridux jisimgħu. Onorevoli membri, hekk jogħġobkom. Komplu bid-diskors tiegħek.
Kienu għadna xokk. Għandel xel xokk. Mela, ġew wara li ġew Wara li ġew iffinalizzati r-riżultati tal-evalwazzjoni magħrufa bħala NRA, in-National Risk Assessment, tlestiet ukoll strateġija ta' pjan ta' azzjoni b'ħamsa u erbgħin azzjoni li se jitwettqu fuq medda ta' tliet snin. li għandu l-għan li jkompli jsaħħaħ l-istituzzjonijiet regolatorji u ta' superviżjoni ta' Malta sabiex ikun aktar effikaċi fil-ġlieda tagħhom kontra l-ħasil tal-flus. L-ewwel azzjoni ta' dan il-pjan kien li twaqqaf il-Kumitat Nazzjonali ta' Koordinament u li issa għandu segretarjat li x-xogħol tiegħu hu li jagħti s-sapport u l-assistenza teknika sabiex jara li jiġu mwettqa l-azzjonijiet li jkunu maqbula li għandhom isiru. Dettalji tal-ħidma li saret minn dal-Kumitat flimkien mas-segretarjat tiegħu qed tiġi murija f'tabella 6.2. Matul is-sena, din is-sena, il-Bank Malti ta' Żvilupp għadda minn proċess wiesa' ta' konsultazzjoni mal-imsieħba strateġiċi sabiex jiġi identifikati oqsma fejn il-Bank jista' joffri s-servizz tiegħu sabiex issaħħaħ l-aċċess għall-finanzjament ta' investiment ġdid. Fl-ewwel ta' Ottubru, il-Bank ipparteċipa fl-ewwel strument finanzjarju b'kollaborazzjoni ma' bank kummerċjali u mal-Uffiċċju tan-Negozju tal-Familja, bil-għan illi jiffaċilita t-trasferiment ta' dan it-tip ta' negozji sabiex jiżgura s-sostenibilità ta' dan is-settur. Matul ix-xhur li ġejjin, Il-Bank għandu pjanijiet li joffri skemi u faċilitajiet ġodda sabiex jikkontribwixxi għal aktar investiment kemm minn small medium enterprises kif ukoll fi proġetti ta' infrastruttura. Il-Borża ta' Malta matul is-sena d-dieħla ħa tkun qed tgħin kumpaniji żgħar lokali li qed jiżviluppaw fis-settur tal-informatika fis-swieq finanzjarji Dan is-settur, magħruf bħala fintech, huwa wieħed mill-aktar setturi li għandu potenzjal ta' tkabbir u għalhekk, il-Borża ta' Malta nidiet il-programm ta' Fintech Accelerator li l-għan tiegħu hu li jgħin lil dawn il-kumpaniji li għandhom jibdew f'dan is-settur b'mod effettiv u bi spejjeż li jistgħu jlaħħqu magħhom. Il-Borża ser tkompli taħdem biex twettaq il-viżjoni tagħha li tidħol bi sħab ma' kumpaniji li joperaw fis-settur tal-blockchain u l-cryptocurrencies. Id-diskussjonijiet madwar l-inizjattiva dwar strumenti finanzjarji magħrufin bħala Real Estate Investment Trusts jew REITs li jipprovdu lill-investituri l-opportunità li jinvestu indirettament fis-suq tal-proprjetà waslu biex jiġu konklużi u qed jiġi ppjanat li mis-sena d-dieħla jitlestew il-proċessi amministrattivi, fiskali u regolatorji biex rates jistgħu wkoll jibdew jiġu nnegozjati fuq is-swieq tal-Borża ta' Malta.